Sağolun Selam bey. Bayram şerifniz mubarek olsun tekrar Selam bey. İşte o vaqıttan berli tap ne vaqıt çıqtı bu gazeta? Yigirmi yedi oktâbrde tap endi aman-aman bir yıl olacaq. Biz kelip olamadıq endi. Haticeniñ yazğan maqalesi tap oktâbr ayında çıqtı, mende endi işte vaqıt taptıq kelmek, kelip almaq içün. Bir dane gazetayı, bir dene numerayı ocamıza berecegimize söz berdik. Ocamız da bekley, Lenara oca. Haticenin. Mına. Mına Yañı Dünya redaktsiyasında er nusqası böyle saqlana.

Seyran bey, işitmesek, ana tilimizni oqumasaq, nasıl biz laf etecemiz? Çünki evde laf etkenimiz, o gene de o başqa, biz böyle pek az söz qullanamız, gazetlerden ise yañı sözlerni ögrenemiz. Onıñ içün, mesela, men bu sefer çıqışta bulunduğımda, mezuniyet bayramında, Yañı dünya gazetasından pek böyle çoq kerekli dülber laflarnı taptım. Yani gazetalardan ögrenemiz. Meselâ, mına baqıñız, bu halq ağıt yaratıcılığı, mında çınlar olsun, masallar olsun ve ile ahire. Olar birinci kere bizde basıla. Yani evelde olar basılmadı. Dan başqa yerde, evelden olar başqa bir yerlerde basılmadı, ele? Yıllarnen, on yıllarnen bizim hadimimiz Ayşe Kökiyeva olarnı toplay edi. İşlep, azırlap, mına, er ay basıla bizde onıñ azırlağan folklor materialları. Biz yañı dünyaya abonemiz ve kene abone olacamız. Seran bey sağ olsun, bu Haticeniñ çıqqan nomerasını bir qaç tane bize berecek, bahşiş olaraq, öyle, Seran bey? Sağ oluñız. Sağ oluñız. Ocamıza da biz berecemiz, Linara ocamıza. Mıtlaq, o da bekley endi, oktâbr ayından berli bekley. Ebet, ebet. Sağ olun, Siron bey. Ve kene de, meselâ, ıı, pek çoq adamlar mına meraqlanalar. Birinci kere, aa, frazeologik luğat Mhmm, a men basılıp baqam. başlandı bu yıl. Yani bu, bu yıl ve ğaliba kelecek yıl, eki yıl devamında er bir sanda basılacaq bizde. Ebet, bundan evel de bir-eki kitapçıq çıqqan edi, frazeologik rusça-qırımtatarca luğatçıqlar, lâkin bu tolu, tekmil şekilde berile, er bir sanda. Bu da pek qıymetli şeyler, olarnı da mıtlaqa halq bilmek kerek. Ve laf etkende, qonuşqanda böyle bir ibareler, güzel ibareler qullanılsa, adam. Nutqudan zengin olacaq, öyle? Men doğrusını aytqanda, o ibarelerni öz kanalımız içün nasıl böyle video şeklinde yapıp köstermek diye çoqtan aqlıma o fikir keldi, sizden alıp. Mesela, bir qızınız sorayım, atasından, ya bu nasıl olacaq qırımtatarca bu ibare? O da añlata. Añladım. Öyle bir şeyler biz, ebet, soñu Yañı dünya gazetasına kösterip, biz öyle bir şeyler qısmet olsa yaparmız. Men sizge bir kitapçıq bağışlamaq isteyim. Belki o sizde bardır. Qana kösteriñiz, Sirin bey. Ava Suleymanovanıñ çıqarğan kitabı Balalar içün şahmat. Şahmat ögrenmek. Qırımtatarca? Yazıq ki, şimdilik rusça, ileride inşallah o qırımtatarca olacaq. Lâkin, nasıl deyim. Men bir yerde kördim bu kitabı. Reklamasını kördim yoqsa. Ebet, ebet. Men bergen edim. Yani, neçün sizge bağışlamaq ister edim? Yani, balaçıqlar şahmatnı ögrenseler pek yahşı olur, pek böyle bir kerekli. Faydalı, öyle. Ebet, ebet. Ve Ava Suleymanova bu kitabını çıqarıp pek güzel bir iş yaptı. Neçün? Böyle, bundan evel öyle. Kitaplar bizde bu mevzuda iç de çıqmay edi, aslı da çıqmay edi. Ve bu kitapnı o çıqardı, endi qısmet olsa, tilciler, til bilgen adamlar bunı ileride qırımtatarcağa tercime etseler, mına işte ekinci neşiri qırımtatarca olacaq, o da kerek.

Büs antraç. Yani böyle bir balalar içün pek böyle bir meraqlı, qıymetli bir kitap çıqardı. Sizge bağışlayım ve inşallah ileride bu kitap esasında ögrenersizler. Qırımtatarcada çıqarılsa yahşı olur. Qırımtatarca gerek, sağ olunız, Serum bey. Gerek çünki qandan ögreneceğimiz dediğimiz kibi. Tek kitaplardan. Bizim gazetamız tek Qırımda degil, bütün dünyada tolusınen ana tilinde çıqqan yekâne aftalıq gazetadır. Esas mevzularımız medeniyet, sanat, edebiyat, til, folklor ve ilâhre degende. Bunun içün Fursattan faydalanıp, pek rica etem, çareñiz olsa, mıtlaqa abune oluñız, yazıñız gazetamızğa, oquñız, oqutıñız, tilimiz yaşasın, tilimizni beraber yaşatayıq. Çoq sağ olun, Selam bey. İnşallah, inşallah, çoq abuneciler sizge. Ebet, ebet. Halqımız gazetalarımızı oqusın, ana tilimizde çıqarılğan bütün neşirlerimizge abune olsunlar. İnşallah. Sağ olun, Selam bey. Siz de sağ oluñız.